Be dwi am i chi wneud yw, dechrau gyda'ch pen neu pensil, i chi wneud cilchoedd ar eich papur. Okay? So, dwi wedi bod yn gwneud gwynebau syml iawn gyda'n gilydd. So, mae wastad yn ymarfer da a ddechrau unrhyw sesiwn ar lunio i ymarfer neu cilchoedd. Just neu cilchoedd, just i gael eich braich i weithio. So dyma'r Mae'n dechrau gyda ni bach o sketcho a just gyda blaen chweithio. Gweld sut ydyn ni'n gwneud. A wedyn, dyn ni'n mynd i ddefnyddio'r cilchoedd yma i wneud gwynebau yn dangos emosiynau gwahanol. Felly yn gyntaf, dyn ni'n mynd i roi ar y gwyneb yma y darnau o'r gwyneb sydd ddim yn newid rhyw lawer wrth i ni ddangos emosiynau gwahanol, fel arfer. Felly, ar bob un gwyneb, fedrwch chi wneud trwyn. Chi wedi ymarfer o blaen, neu trwynau, felly defnyddiwch un o nhw, ond dwi jyst yn mynd i wneud trwynau bach syml, jyst fel hyn. Fel pawb yn gallu wneud un peth, jyst trwyn bach ar bob un o'r gwynebau. Bwm, bwm, bwm. Syml iawn. Yr ail beth rydych chi'n gwneud yw beth sydd ddim yn newid go iawn yw clustiau. So, rhowch clust bach. Just clustiau bach. Cofiwch mae'n ffyn edrych ar trwy'n a bob un o'r gwynebau, clustiau bach. Achos dydyn nhw ddim yn newid rhyw lawer wrth ddangos yn ensiwn gwahanol. Clustiau. Beth nesaf yw llygaid. So beth ni'n mynd i wneud yw, ar y gwynebau yma, ni'n just yn mynd i wneud llygaid syml o hyn. Dot a dot. Okay? A dot a dot a bob un. So dwi'n gwneud, newch chi hefyd. Os oes werth i chi llygaid yn styl gwahanol, wel, teimlwch yn rhydd, ond dot a dot. Nawr, dych chi'n gweld, mae pob un o'r gwynebau yma Uh, just y bod yr un peth, a ddim yn dangos unrhyw emosiwn os ydych chi'n gwneud gwall, allan ni'n gwneud gwall hefyd, falle yn nhw. Just yr un peth, syml iawn, ddim yn wath, a dyn nhw ddim yn teimlo unrhyw beth. So, beth dwi'n mynd i ddangos i chi heddi ydy'r cyfrinach. Er mwyn dangos emosiynau gwahanol, mewn ffordd gwynebau syml fel hyn, yn y gyd sy'n rhaid i chi newid yw ceg ac eiliau. Felly, sut i ni wneud gwyneb sydd yn hapus? Yn ni jyst yn rhoi ceg. Hapus. Hawdd. Beth am os ydyn ni moyn wneud rhywun yn hapus iawn? Eto, yn ni jyst newid

Ond beth am os yn eisiau ychwanegu tipyn bach yn fwy o emotion? Wel, y gyfrinach yw eiliau. So, ceg yn gallu gwneud rhywfaint o'r gwaith. Beth am rhywun grac? Um, edrych yn eitha grac. Yn mynd yn fwy grac. So, hyn. Ond mae angen mwy yn does? Felly eiliau, dwi'n siŵr am wyneb grac, dych chi'n gwybod? Os ydyn ni'n gwneud eiliau fel hyn, eyebrows di eiliau gyda llaw, ti'n gweld? Mae'n rhaid dweud o'ch chi'n grac. So gallwn ni roi eiliau grac arno fe, yn hi. Ydych chi'n grac iawn. Mae'n hefyd eiliau trist, felly mae'r person yma yn fwy trist na'r person yma wrth i ni wneud yr eiliau trist. Ti'n mynd lan i'r canol. Ti'n gweld? Eiliau trist. Mae'n hefyd eiliau sioc, yn uchel. O, Does dim wir eiliau allan ni roed ar wyneb hapus i wneud rhywun fwy hapus. Un peth bys ni'n gallu wneud yw os oes yna wyn enfawr. Os ni'n gallu newid y llygau i fod y llygau fel hyn. Dwi'n gweld fel tysau'r wyn yn sgwisio nhw lan ac cael nhw. Ond beth sy'n diddorol yw pan dyn ni'n dechrau cyfuno'r eiliau gwahanol gyda cegau gwahanol. Beth am eiliau trist gyda gwyneb hapus? Gwyn hapus. Gwyn, ac eiliau trist. Chi'n gweld, dyn ni'n cael gwyneb sy'n edrych yn wahanol. Mae rhywbeth, mae'n rhyw hapusrwydd a tristwch yna. Gwyneb o'i diddorol. Falle dyma'r gwyneb sydd edrych arnoch chi pan ydych chi'n cael rhyw anreg o siwmper mae nain wedi Gwe i chi am Nadolig, ond mae'n mae bing a mae yna teddy bears arno fe a chi'n 13 mlwydd oed a chi'n meddwl, o oh, diolch yn fawr, nain. Fi'n y byna. Neu falle tasa chi'n cael sws gan rhywun da chi'n ffansio. Ww, falle bod y boch yn mynd yn goch, bach o embaras. So eiliau trist a gwen. Beth am eiliau am gwen ac eiliau grac? Uh, Yn mynd lawr fel hyn. Ah, gwyneb eisiau neud rhyw gynllun ddrwg yw hynna. So trio, beth am eiriau sioc gyda gwyn? Ww, surprise fach neis. Beth am eiriau sioc gyda trist? Ww, surprise bach trist. Ydych chi'n gweld, wrth jyst chwarae gyda'r eiriau syml yna, eiriau trist, eiriau sioc, eiriau grac. Dwi'n gallu gwneud pob math o wynebau gwahanol. Oce, okay, her heddiw, dwi'n gwneud y lluniau yma o lot o bobl rhyfedd a hyfryd, ond Does dim cege nac eiriau gyda nhw. Felly dwi eisiau chi i fynd ati i roi emosiynau iddyn nhw. Meddyliwch sut allwch chi ddangos rhywun sydd yn ddryslyd, sydd yn embarrassed, sydd yn teimlo cenfigenus, sydd yn teimlo'n anhygol a hapus, neu grac iawn, iawn, iawn, iawn, iawn. neu unrhyw emosiwn arall. Ewch ati i wneud lluniau gwynebau eich hun hefyd, gyda emotions gwahanol. Felly, sgwini ffwrdd, celf ar y bwrdd, welai chi fori. Hwyl! Woohoo! Woohoo! Banana! Woohoo!